nitkellmu flimkien ma' Kane Sajd li flimkien miegħu wkoll kif nagħmlu anke meta jkun umana nitkellmu fuq logħob responsabbli. Naturalment l-Aġenzija logħob responsabbli li permezz tagħha kemm jista' jkun inwasslu l-messaġġ li wieħed għandu jilgħab logħob però jkun ikkontrollat. Kane insellimlek u grazzi bħal dejjem. Grazzi lilkom, insellem lit-tim kollu ta' Kalamita u proset tax-xogħol li tagħmlu ta' kuljum. X'inhuma l-modi kif persuna għandha tikkontrolla l-imġiba tagħha fejn jidħol logħob tal-azzard? Jiġifieri fejn Għandna ngħidu isma' dan ikkontrollat u nagħmlu anke distinzjoni bejn dak li ma jkunx ikkontrollat. Sewwa.
Bħala Fondazzjoni, kif dejjem nirrepeti, aħna m'aħniex kontra il-logħob rikreattiv, il-logħob ta' divertiment. Il-Fondazzjoni tidħol meta dik il-persuna li tkun qed tilgħab ma timxix mal-linja ta' kontroll, linja ta' kontroll kemm finanzjarja u kemm ta' baġit. Issa, Il-modi kif persuna tista' tikkontrolla l-imġieba tagħha vis-à-vis dan il-vizzju tal-logħob, jiena nħobb niddeskriviha hekk, persuna tagħmel daqsxejn ta' eżerċizzju żgħir. Taqbad daqsxejn ta' karta u pinna u tibda tniżżel il-paga tagħha fix-xahar u tagħmel dak li ngħidulu money management fejn skont il-paga tagħha tara d-delizzji varji li hija tħaddan, fosthom id-delizzju tal-logħob, u tniżżel kemm fix-xahar tagħmel limitu finanzjarju ta' kemm tista' tonfoq fid-delizzju tagħha. Mhux biss limitu finanzjarju iżda nirrepeti limitu ta' ħin ukoll. Jekk persuna tista' tagħmel limitu ta' sagħtejn kull weekend li tmur il-każinò tilgħab, importanti immens li timxi ma' dak il-ħin u timxi wkoll mal-limitu ta' kontroll finanzjarja tagħha, jekk hi tista' tħallas fifty euro u tilgħab b'mod ta' divertiment rikreattiv, fair enough. L-agħar ħaġa li tista' tiġri li minn dawk il-fifty nitilgħu għal hundred, nitilgħu għal two hundred euros u l-ħin nibdew inżiduh ftit ftit. fejn hemmhekk nibdew niftħu t-tieqa bil-mod il-mod jista' jkun għall-vizzju patoloġiku tal-logħob, fejn inti tibda tagħti importanza biss għal-logħob. Issa hemm dan l-eżerċizzju mhux biss tajjeb fejn nagħmlu kontroll ta' budget u kontroll ta' ħin, iżda ukoll persuna tista' tpoġġi daqsxejn bilqiegħda U tiftakar daqsxejn fis-sitwazzjonijiet u fil-ħsibijiet li iwaqqgħuha għall-prattika tal-logħob u kemm jista' jkun tibda tevita bil-mod il-mod, jekk hi qiegħda tbati mill-problema, tevita bil-mod il-mod dawk is-sitwazzjonijiet li normalment iwaqqgħuha biex hi tmur tilgħab. Ovvjament, stick to your limit, Morru ħudu pjaċir, l-importanti li l-logħob ma jsirx prijorità. Il-logħob qatt m'għandu jkun on the number one check list. Għandna l-familji tagħna, għandna l-ħajja soċjali tagħna, għandna x-xogħol tagħna. Importanti li nagħtu preċedenza għall-affarijiet l-aktar importanti u l-aktar li jagħtuna valur, Marisa.
Xtaqt insaqsik ukoll għax jiena nemmen ħafna illi forsi min ikun ibati bl-alkoħol, Min ikun alkoħlista ħa jmur id-dar f'sitwazzjoni li jkun jidher li xorob, pereżempju, u tagħmilha kuljum. Min ikun ipejjep ħa xxomm l riħa tas-sigaretti, pereżempju. Min ikun għandu l-vizzju tad-droga ħa tinduna, jiġifieri, anke mill-mod mill-imġiba tiegħu. Però l-logħob Qisu moħbi, fis-sens, illum anke kont tal-bank huwa xi ħaġa sikura, ma tistax tmur tiċċekkja dak li jkun x'għandu flus il-bank jew ħadhomx. Hekk hu, hekk hu. Jiġifieri kif wieħed anke jista' jasal għal li jindividwa li l-problema ġejja mil-logħob u ma tkunx mistej tilqih imbagħad, għax imbagħad hemmhekk ħa tinduna. Sewwa, sewwa, il-vizzju tal-logħob huwa vizzju li, iva, m'għandux dawk ir-reperkussjonijiet fiżiċi li jħaddnu vizzjiet oħrajn. Biex persuna tmiss il-qiegħ tgħaddi minn proċess gradwali, bil-mod il-mod, pass pass, ma tmiss il-qiegħ mill-ewwel. Importanti nerġa' mmur għall-eżerċizzju li semmejt fil-bidu li persuna Kważi kważi mhux il-vizzju tal-logħob biss, mhux id-delizzju tal-logħob biss, għax persuni għandhom diversi delizzji. L-importanti li persuna tiċċekkja lilha nnifisha gradwalment. Jiġifieri dan l-eżerċizzju li tagħmel budget, li tikteb kemm għandha tqatta' ħin il-każinò, dan tagħmlu b'mod repetut, mhux tagħmlu darba. Jiġifieri biex tikkontrolla l-imġiba tagħha anke vis-à-vis id-delizzju tagħha.
Persuni li għandhom problema tal-logħob tal-azzard x'sinjali juru? Tkellimna anke fuqha, forsi ftit hemm dawk is-sinjali. Kif wieħed jista' jindividwa? U l-logħob huwa relatat ma' vizzji oħra? Per eżempju jien naf dak li jkun forsi jixrob għax iħossu mistħi. Issa, il-logħob jista' jkun ġej minn xi tip ta' karattru? Iva, normalment vizzju jwassal għal ieħor, problema twassal għal problema oħra. Jiena dejjem infakkar lin-nies hemm barra li meta imorru biex jilagħbu u jieħdu pjaċir kemm jista' jkun, ma jkunux la taħt l-effett tal-alkoħol u lanqas taħt l-effett tad-droga. Għaliex? Għax importanti li l-persuna f'dak il-mument tant kritiku tal-logħob tal-azzard fejn inti waqt il-logħob tal-azzard qed tirriskja flusek, importanti li inti tkun qed tikkontrolla l-imġieba tiegħek innifsek u ma jkollok xkiel f'dak il-kontroll. Iva, il-vizzju tal-logħob iwassal għal problemi oħrajn. Mhux problemi ta' vizzjiet biss, imma problemi wkoll, insemmihom minn hawnhekk, tal-vjolenza domestika, pereżempju, li persuna ma jkunx, qed jirrealizza li għandu problema, il-persuni maħbubin tiegħu, viċin tiegħu, jibdew jiġbdulu l-attenzjoni u hu ma jkunx irid jaċċetta. U sfortunatament nisimgħu b'każijiet il-Fondazzjoni li iva ikun hemm każijiet ta' abbuż anke fid-dar. Tajjeb wisq, kif wieħed jista' jfittex l-għajnuna jekk forsi mhux hu mhux qed jirrealizza li għandu din il-problema forsi għalih minn għalih li qed jikkontrolla x'ħafna minnhom hekk jgħidulek u le jiena kapaċi nieqaf pereżempju jien waħda mill-affarijiet li ma naqbilx magħha xejn u ngħidha pubblikament li jkun hemm ATM machines viċin fejn tilgħab. Jiena naħseb li dawk huma affarijiet li qed tinstiga li inti tmur faċli tiġbed il-flus. Jiena naħseb li għandhom ikunu daqsxejn imbegħdin minn postijiet fejn wieħed għandu jilgħab. Għaliex jista' jkun il-każ illi inti u spiċċaw li ma rbaħtx mela ħa mmur nerġa' nġib. Jiġifieri xi ħaġa illi għalkemm it-tick limit kemm tiġbed ejja ngħidu hekk, però xorta naħseb li hemm hemm bżonn li jkunu daqsxejn separati minn xulxin. Kif wieħed għandu jfittex l-għajnuna jekk jiena omm qed nara t-tifel, jekk jiena mara qed nara li r-raġel tiegħi dejjem għandi l-problema x'nista' nagħmel. U qed nsemmi forsi s-sess maskili, Is-sess femminili wkoll f'dan is-sens. Hekk hu.
Il-problema tal-logħob tvarja fl-etajiet. L-għajnuna qiegħda hemmhekk. Is-soċjetà tipprovdi l-għajnuna, il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli tipprovdi l-għajnuna permezz tal-call centre tagħha, 1777. Mhux permezz tal-call centre biss imma persuna tista' taċċessa l-websajt tagħna www.rgf.org.mt. Bottom right hand corner għandha l-option ta' chat line fejn persuna flok iċċempel jekk tħossha mistħija li ċċempel, nirrepeti li dan huwa servizz anonimu, free of charge u tinżamm il-kunfidenzjalità assoluta mill-istaff tagħna imħarreġ sena sħiħa. Il-call center tagħna huwa servizz miftuħ 24 siegħa kuljum. Jekk persuna tħossha li għandha problema, tinduna li għandha problema u tinduna li għandha bżonn l-għajnuna, dawk huma żewġ passi importanti immens. Diffiċli ħafna imma importanti immens. Jekk persuna tħossha skomda li ċċempel, tista' wkoll tiċċettja magħna through il-website tagħna li għadni kif semmejt u tirċievi l-għajnuna kollha neċessarja. Agħmlu kuraġġ l-għajnuna qiegħda hemmhekk Ċemplu wieħed seba' seba' seba'. Grazzi ħafna Kane Said, naturalment aħna m'aħniex ngħidu illi min imur jilgħab ftit bingo jew jilgħab Ekku. xi żewġ numri tal-lottu qiegħed f'xi vizzju tal-logħob, qegħdin nitkellmu fuq min anka l-flus jaħraqhom fil-logħob u ma jħallix flus imbagħad għall-familja. Ġifieri dak waħda mill-bżonnijiet li wieħed għandu jfittex dak in-numru, wieħed seba' seba' seba'. Nagħlaq billi naċċenna li llum it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna huma mdawrin bil-logħob elettroniku. Noqogħdu attenti meta jkunu anke fuq il-mobile, fuq l-internet għaliex illum sempliċiment pin number u visa card jew jew xi card oħra tista' tħallas online u tilgħab kemm trid. Ġifieri noqogħdu attenti nżommu daqsxejn Għajnejna wkoll fuq dawn is-sitwazzjonijiet. Grazzi ħafna Kane. Grazzi lilek, Marisa. Grazzi ħafna lilek. Mela, qabel ma nmorru għal ftit riklami, ser ngħaddu wkoll għal dan il-feature, feature li qed inwasslulkom anke bl-għajnuna ta' Novartis.